Ha, helo na bawb! Dych chi'n iawn? Ha, ni'n anna fyse chi. Ie, wir fi, Osian sy yma eto hefo stori ar eich cyfer chi. Fama yn fyw bron iawn o nghornel straeon. Dych chi wedi cadw'n iawn? Ha ha, da iawn. Chi gyd wedi bod yn byhafio, dwi'n siŵr, do? Do, ni'n amech bo chi. Alla i weld bo chi'n blant anhygoel o dda. Chwarae teg. Dwi wedi trio behafio hefyd. Dio ddim wastad wedi gweithio, ond peidiwch a deud wrth neb. Ie, wir, mae gennon ni stori arall ar eich cyfer chi heddiw, un arall o'r llyfr mawr stori yn fan hyn gan Mara Alperin. A wedyn mae gennon ni heddiw, falle bod chi wedi weld, uh, da ni'n dechrau tro yma hefo y tri mochyn bach. Rwan, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed stori y tri mochyn bach uh, cyn heddiw. Ond, da chi byth wedi clywed o fel hyn, a da chi byth wedi gweld o fel hyn. Mae gennym ni y stori gan Mara Alperin eto, a darluniau gan Ag Iac Tkauska, neu Yatkauska, ac gafodd ei addasu fel y rhaeadr fach hyll gan Siân Lewis. Rwan te, cyn bod ni'n cychwyn ar y stori, wrth gwrs, mae yna wbeth da ni'n gorfod wneud bob tro. Mae rhaid i fi ofyn gyntaf i gyd, ydych chi'n barod am stori? Iawn, o'n i'n amech bo chi. Da chi'n hollol siŵr? Iawn. Gael weld y clustia bach na'n gwrando? Lle mae'r clustia bach na? Ie wir. Os felly te, da ni'n barod ar gyfer y tri mochyn bach. Un tro, Roedd tri mochyn bach, o'r enw Harri, Barri a Wil, yn byw mewn bwthyn pitw bach yn y coed. Un diwrnod, meddai mam y mochyn, Rydych chi'n rhy fawr i fyw fan hyn, felly rhaid i chi godi tŷ yr un, ond gwyliwch ag y blaidd mawr cas, felly Gofalwch godi tai cryf a diogel. Pwy sy'n ofni'r braidd mawr cas? chwarddodd Harri. Dw i ddim, wfftiodd Barri. Maen nhw gyd yn pacio'n barod i fynd. Chi'n gallu gweld y blaidd mawr cas rhywle? A ni yn fan hyn. Di o'n edrych yn fawr ac yn gas? Mae o i fi dde. Ych a fi. So ni eisiau gwrdd â nhw. Ac felly, i ffwrdd â'r tri mochyn bach. Cyn hir, fe gyrhaeddon nhw gae mawr. Dwi'n mynd i godi tŷ gwyllt fan hyn, meddai Harry'n llon. Go- gwellt? Wyt ti'n siŵr? gofynnodd Wil. Ydw i, meddai Harri. Wedyn, dw i'n mynd allan i chwarae! A chyda hwp, hwp, hwp a heidi ho, cododd Harri dŷ gwyllt. Dyma fo, dych chi'n gweld y tŷ yma? Edrych yn reit smart i fi! Chi'n meddwl bod hwnna'n du cadarn cryf? Dwi'n ta- wel dwi'n meddwl bod o'n un anhygoel chwarae teg. So ni methu neud ti fel na. Ond gan i weld, ie? Cyn dyma Barry a Will ffwr a nhw ar i taith unwaith eto. Yn fuan wedyn, daeth Barry a Will i ymyl y goedwig Dw i'n mynd i godi tŷ pren fan hyn! gwyddiodd Barry'n gyffro i gyd. Wedyn, dw i, dw i'n mynd i chwarae gyda Harri! Pren? Ydy hynny'n syniad da? gofynnodd Wil. Mae'n berffaith! meddai Barry, a chara dwmbwr dambar dwmbwr a Cododd Barry dŷ pren. Drwy'r prynhawn, cafodd Harri a Barri hwyl a sbri. Roedden nhw wedi anghofio rhybudd eu mam. O, dych chi'n cofio be oedd y rhybudd? Be oedd mam wedi deud? Tai cadarn a chryf, ie. Chi'n meddwl bod hwn yn gadarn a chryf? Mm, rhai bobl yn meddwl ydy, rhai bobl yn meddwl ddim, ddim yn siŵr. Wel, rhaid i edrych allan amdano fo'n dydd. Ond mynd yn ei flaen, wnaeth Wil. Dwi eisiau tŷ cryf a diogel, meddyliodd. O'r diwedd, fe ddaeth at iard frics. Perffaith! meddai. Felly dyma fwrw ati i adeiladu gyda Bwmpty-bwmp-bwmp a tip-tip-tip-top-tip-tip-top. Angen ni mwy o gofalus fan 'na, Wil. Nes o'r diwedd, roedd ganddo dŷ tal crand o frics. Wan te, dwi'n gwybod o'n i'n dweud bod y tŷ gwyllt a'r tŷ pren yn edrych yn gadarn, ond sbïwch pa mor gadarn mae hon yn edrych! Mae hon yn wych! Fysa chi'n licio byw mewn tŷ fel 'na? Hew, mi fyswn i. Sa fo'n smart iawn, yn bysa fo? A sbio, gynno fo amser i ddarllen hyd yn oed. Chwarae teg i Wil. Mae 'di neud reit da iddo fo'i hun fanna, dwi'n ame. Un diwrnod, roedd Harry'n cael bath cynnes braf yn ei dŷ bach gwyllt, pan glywodd sŵn chwyrnu. Yna, sylwodd bod dwy lygad fawr sgleiniog yn syllu arno drwy'r ffenest. O, nefi blew! gwchiodd Harri. Y blaidd mawr cas! Fochyn bach, fochyn bach, agor y drws i fi! bloeddiodd y blaidd. Nefi blew, wna i ddim! Bant â ti! gwaeddodd Harri. Wel, fe snwffiai a Ffwfiai a chwythid y dyd i lawr. Rhuodd y blaidd, a dyma fe'n snwffian a ffwffian a wwssh! i lawr a'r tŷ gwyllt, i lawr, i lawr, i lawr! Does dim byd ar ôl o'r tŷ gwyllt. O, diar ar Harri. Druan annwyl. Gwychiodd Harri a rhedeg bob cam i dŷ pren Barri. O, syniad da. Mynd edrych ar ôl i frawd o, falle fydd o'n helpu. Bydd ofalus! gwaeddodd a neidio tu ôl i'r soffa. Yn y ffenestr oedd llygaid mawr, sgleiniog, a chrafangau mân, pigog. Y blaid mawr cas! crawciodd Barry. Foch bach, foch bach, agorwch y drws i fi! Rhuodd y blaidd. Neb i bl-bl-bl-blew! Wnawn ni ddim! Bant a ti! Gwichiodd Barry. Wel, mi snwffia i, a thwffia i, a chwythu eich tŷ lawr! Wel, be da chi'n meddwl wnaeth o wneud te? Mm, felly snuffiodd y blaidd a ffwfian a bang! I lawr a'r tŷ pren, i lawr, i lawr! Di ar annwyl! O, lle maen nhw'n mynd i fynd rwan? Gwychiodd Harry a Barry a charlamu bob cam i dŷ brics Wil. Bedd ofalus! Bedd ofalus! gwaeddodd y ddau. Dyna pryd welodd Wil y llygaid mawr sgleiniog, y crafangau main pigog, a'r dannedd dychrynllyd iawn. Y blaidd mawr cas! gwaeddodd. O, diar anwyl, be maen nhw'n mynd i wneud rwan? Foch bach, foch bach, agorwch y drws i fi, udodd y blaidd. Nefi, ble oedd na nawn ni ddim bant â ti? gwaeddodd Wil. Wel, fe bwffia i, a phwffia i, a chwythu eich tŷ i lawr! Ac felly Fe snwffiodd y blaidd, a thwffian, a snwffian, a thwffian, ond aros lan, lan, lan, wnaeth ti, Wil. Dwi'm yn meddwl bod y blaidd yn cael rhyw lawer o lwc fan hyn. Diolch byth. Allai'r blaidd mawr cas ddim credu ei wisgers! Yn fi yw'r blaidd mawr cas! udodd. Dyw moch bach blasus byth yn dianc oddi wrtha i! O, help! crynodd Harri. Mae e ar y to! B- b- b- b- b- Ble nawn ni? gofynnodd Barry. Dewch! Mae gen i syniad! sibrydodd Wil. Iom, iom! Lawr â fi! chwarddodd y blaidd, gan lithro i lawr y simne. O! Ac i mewn i grochan enfawr o ddŵr berwedig! Waw! O! O! Sgrechiodd y blaidd a llosgi i ben ôl. Da ni'n cael dau pen ôl. Ydy hwnna'n... Wel, ma, ma hwnna llyfr, felly, well ni gadw fa. Neidiodd allan o'r crochan ar unwaith a rhedeg i ffwrdd yn nerth ei draed. Hwrri, meddai'r moch bach, a dyma fo mynd. Ww, bron na sai gynffon o rwng ei goesau, os oedd o'n gallu teimlo ei ben ôl. Ww! Welodd y tri mochyn bach mor blaidd byth wedyn. Gyda help Wil, fe adeiladon nhw dŷ mawr cryf a digon o le i bawb. Maen nhw, dych chi'n gallu gweld nhw fanna, Harri, Bari a Wil, wedi creu castell allan o wyllt. Na. Na dim gwellt. P- pren falle? Na. Dim pre- o b- be' be' 'di hwn te? O brics! Ie 'to. O dwi'n gweld o ŵan. Ie dyna'r brics yn fan 'na. Ond ma' 'na bits o wellt yndoes dych chi'n gweld y to gwellt fan hyn? A ma' 'na bont bren Dros y top fan hyn yn y castell. A ma mami mochyn di dod i ddeud helo a howdy do hefyd. Ha ha! O, chwarae teg iddi. A, rhwng bod ni'n gallu gweld, dyna ddiwedd ein stori ni am heddiw. Naethoch chi fwynhau? Do! Wel, nes i fwynhau yn fawr cael rhannu hi hefo chi. Ac wrth gwrs, fydd 'na ddigon o straeon dwi'n siŵr yn neud i ffordd draw i'r gornel stori 'ma'n fan hyn i ni allu rannu hyd yn oed yn fwy o straeon hefo chi yn y dyfodol. A mae'n bwysig iawn cofio hefyd Falle bod chi'n gallu gweld ffyrdd uh, hawdd allan o rai jobsys, os oes na rhyw swydd bwysig i chi. Ond mae'n werth cymryd eich amser a gwneud o'n iawn fel bod o'n gallu sefyll yn erbyn hyd yn oed bleiddiaid mawr cas. Ond, dwi'n meddwl, o'r diwedd, Hwn yn amser gwely, dydi? Yn enwedig ar ôl yr holl excitement ma. Felly, felly mi throi hi, a well i chi the wneud yr un fath. Ond mi'n siŵr welwn i chi wythnos nesa, neu yn fuan iawn o leia. felly, am y tro pawb, nos a...